Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawinjo mar Radio Shifa, wakawo odiechieng' makende kendo mwadwa ni mondo mi wago kogno kata wawuoye matin e wi jaote Ibrahim alaihi salam e ndalo mane pod ongima. Odiechieng' moro achiel ka jaote Ibrahim Halehi Salam pod ne ngima, ne odhi limo wuode ma Ismail Halehi Salam. Kata kamano ne ok oyudo wuode to ne oyudo mana jaode. Kane openjo jaod Ismail Halehi Salam ni to ere jaodi? Nyadendini ne odwoke ni, Jaoda odhi manyo chiemo. Ibrahim alaihi salam ne openje ni to udhi nade e ot ka? kata udak nadi? Jaod Ismail alaihi salam ne odwoke ni, Wan dhano to ngimawa e odni en chandruok lilo. ma odhi nyime kofulo kaka gisiko ka gisandore. Jaote Ibrahim alaih salam kane owuok ka okoro odok Palestine to ne onyiso jadendini ni ka jaodi Ismail alaih salam oduogo to imose ahinya kasto inyise mondo olok dhoot to nikech dhoodni ok ber. Bang' ndalo matin, Ismail alaihi salam ne oduogo koa kuma ne odhiye, to ne ofwenyo ni nitiere wendo maduong' mane obiro kata otimo limbe e ode. Eka ne openjo jaode ni nitiere wendo mane olimowa? Nyadendi ne oyiene ni nitie wendo mane olimowa ma opimo kata onyise kaka ne ochalo. Nyadendi ni nodhi nyime ka pimo ni jaode ni wendo ni nopenjo kuma entiere kata kamano ne opimone ni odhi manyo odhi owuok odhi manyo yor chiemo. To mane ochako penjo ni to udak nadi, udhi nadi e ot ka. Nyadedini ne ok opando kendo ne onyise maler ni wadak kata ngimawa. Ne oduoke ni wan dhano to ok wan kod wan kod chandruok mosiko. Ngimawa ok ber kata matin. Kasto Ismail alaihi salaam ne openje ka bende ne owene ote moro amora. Nyadendini ne odwoke ni ne oweyo ote mokwongo ne owacho ni mondo amosi ahinya ka iduogo. Mar ariyo ne owacho ni mondo akoni kata anyisi mondo ilok dhoodni. To nikech dhoodni ok ber. Bang' winjo wechegi, Ismail alaihi salam ne onyiso nyadendi ni ni mano ne en wuonwa kata wuora kata babana, to nyisa ni mondo aweyi, ariembi, kuom mano wuog idog kuom jonyuolni. Wachore ni Ismail alaihi salaam ne okendo nyako kata dhako machielo to bang' higini bang' higa achiel kata ka bang' higa achiel kadho, Jaote Ibrahim alaihi salaam nochako odhi limo wuode ma Ismail alaihi salaam. E wuodhe kata timo limbe bende ne ok oyudo Ismail alaihi salaam. Kata kamano ne oyudo jaode to ne openje ni jaodi odhi kune kata odhi kanye? To ne oduoke ni jaoda owuok odhi kelo gik ma onego bed ni watiyo godo kata monego bed ni wabedo godo. Jaote Ismael alaihi salaam ne en japeth kendo ne en ne en japeth ne ojadhiga safar kuonde mopogore opogore ka odhi timo tije mar petho kendo kane odhiga kuonde gogo ne ojakawo ndalo mang'eny ahinya kapok oduogo e pacho. Jaote Ibrahim alaihi salaam ne openjo nyadendi ni, ni to udhi nade kae? Ngimau chal nade? Nyadendi ni ne odwoke gi mor mogundho ka owacho kama, Alhamdulillah! Adwoko ne Nyasaye erokamano. Waduoko ni Allah erokamano wadhi maber. To kane openje ni to uchamo ang'o? Ne oduoke ni wachamo ring'o. To Ibrahim alaihis salam ne openje to umadho ang'o? Ne odwoke ni, 'Wamadho pi kata wamodho pi. Eka jaote Ibrahim alaih salam ne orango kata ong'iyo malo kowacho kolamo Nyasaye, Allah jalla jalalhu, gwedh ring'o kaachiel kod pi, kata gwedh ring'o kod pi. To mani ne en odiechieng' ma ne gin odni ne gin marach moloyo, tiende ni ne gionge kod gimoro amora. Kane jaote Ibrahim alaihi salam owuok ka odok Palestine, ne onyiso nyadendini ni ka jaode oduogo to imose. Imose ahinya kendo inyise kata ikone mondo omed keto mise motegno e dhoodni, to nikech dhoodni ber. Ismaih alaih salam kane oduogo koa e safar to ne openjo jaode ka bende nitiere wendo moro amora mane otimo limbe. Eka jaode ne onyise kata ne okone ni nitie jaduong' mane olimowa to ne openjo kaka wadak to ne akone kaka nakone kata na aduoke ni wadak e ngima ne wadak e ng'uono mar Allah Jalla Jalaluhu. Kane wendo nopenjo ni, To wacham ang'o? ne anyise ni wachamo ring'o. Kasto ne openjo ni to wamadho ang'o? Ne adwoke ni wamadho kata wamodho pi. Eka Ismael Halehi Salam ne onyiso jaode gi mor mogundho mano en mano ne en baba babana kata wuora to fwara ni abed kodi kanyakla gi kwe. Subhanallah. Ma e yo makende mariek ma joote tiyogago matiyogo kuom puonj kata kuom chiwo puonj. Kuom mano, in nyaminwa ma isedhi ma iseko dhi katedo, tem mondo gigo. ma un godo e odu oromi. Kik ibed gi gombo mag gik ma ing'eyo ni ok unyal yudo kaluwre kod nyalo maru. Kik iywagri ni ionge ma gi ma, to moloyo dwok ni Allah Jalla Jalaluhu erokamano kuom gwedhi. ma osemiyou kuom gweth duto ma osemiyou. Bed kod geno gi rito kuom gigo ma isebedoga ka ikwaye. Ndalo duto kik ibed ka ing'iyo jogo moloyi, to ber ka ing'iyo ng'atno kata jogo ma iloyo e yor dak e yor kuwe. e yo moro amora ma in godo. Nyadendi ma isedhi ka tedo, kik ibed nyadendi kata kik ibed dhako magolo siri kata magolo weche mopondo mag ode kapimo ne jooko. Bed dhako mapando siri mag ode. Ka inindo kech, ninduru kech. Wach gol siri mar kaka unindo kech. Ne jogo ma ok ong'eyo ni onindo kech, dak en lawo ywach. Bed gi kuwe ka in gi jaodi, nind kech ka in gi jaodi, to kik itim lendo moko manono ma ok bi konyo. Kik ibed ng'ano ma lando ne jogo ma ok nyal konyi kata mbakani ka in Radio Shifaa pend puonj kod dongruok kanyakla. Mad Allah Jalla Jalaluhu riti to rita nyaka odiechieng' machielo ka mwabo yudo puonj mopogore opogore. Med winjo Radio Shifa, pend puonj kod dongruok kanyakla.